Israel uní den Kristu i nos ta kina balanta e dje dos tipunan di Israel ku no sa ke nan ta. Ku ta entre otro, e supuestamente arubiano i ku salvadoreñano, haitiano, dominikano, venezolano, kolombiano, des e siuna meo, des i e tur esnan ku ta partí den kuat skina di mundu, por eso nos ta bai den sklabitut ku barku. Pakiko? Pasobra nos a kibra e de las run lei, estatuto i ordenansanan ku Dios a duna nos. I nos no ta kere sigui e. Pues e di, Si bo ke sigui ami, bai sigui bo enemigunan, bai sirbi bo enemigunan. Aki nan por mira riba e pantaya, dus the twelve tribes of Israel, dus e diesdos tribunan di Israel. Nos ta sirbi e Dios di. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob su nomber caba bira Israel, eso si era brinca cu angel, des, uh, anto angel a brinca que nomber Israel. Des, Israel a es dos homber, anto que te nomber anda, Juda, Benjamin, Levi, Ephraim, Manasseh, Simeon, Zebulon, Gad, Ruben, Asher, Issachar y Naphtali. Se te nomber nan cu Dios a duna nos. Anto ora bo mira riba bo man drechi, e nan ta tur e nòmbernan ku e oprimidó a duna nos, ku no tin niun nifikashon na drechi. Tur ta hasi chèchi di nos. Pues, i pa kiko? Pa nos mes falta, pa loke nos a hasi. I nos a parti di e kuat skirinanan di mundu, no? E ta bai pa ki koló bo ta, nò e ta bai pa ken bo tata ta. Des ato manera bo mira riba uh, es pantaya, e ta bisa nos ta den kuasi en el mundo, manera escribi den Isaías chisun chisun, y tambe den el book di Santiago 1:1. Nos ki bereskun e mandamentonan y e maldicionnan bin riba nos, manera por mira riba pantaya tambe ora, Den e book di Deuteronomio 28, versículo 15 te 68, tur e maldicionnan ka kai riba nos. Pa kiko pasa nos a kibra tur e ley na nos. No te keda uh, sigui Dios, uh, lo que Dios bisa nos. Nos, nos te keda si su voluntad mas. Pues, y pese, nos te dia awe, nos te den e situacion ahí. Y tin hende cu bisa, ey, ami no ta den situacion ey, ami ta ta mis bon. No, no ta bay pa un hende so, no ta bay pa com un como nacion, nacion, un nacion hunto. No riba bo mes, cu no ta wak bo mes, bo mes ta bon, bo tin sèn, bo tin auto, bo tin cas, bo tin famia, no, ta bay pa bo nacion. So, ora Jesus bini, e te bin busca su nacion y bai desierto back. E na nos moro preba atrobe. So, Conan como nunca mon te tende, bo te tende conan que de iglesia. Of den es supuestamente iglesia. So, e edificio nan traga con man di hene no ta iglesia. Nan no ta iglesia. Te con que nos ta tres dilante ta según escritura tambe. A mi ta bosi, yo di awe, mi ta, mi nombre ta oficial Ezekiel y mi si lesa do ta Oficial Miguel. Sí. Tur kos nos a hasi segun e Skritura, manera un Pedro kuater djesun ta indiká ku semper bo papia di e Beibel òf di Hesus. Tokante tur kos tokante e Beibel bo bo tin ku usa Skritura, no bo mes palabra. E klas di awa yama e hòspital spiritual. Des e hòspital spiritual. Des manera bo mira tambe des un kongregashon Nos ora bin den congregacion ta un hospital spiritual e ta. Bay nan bo bin drecha, despues bo sali bek bay lanta bo ruman. E hospital ta keda yena pa e ora bo siña bo keda yuda drecha nos rumannan cu ah, ta perdi. Dus eh, manera e escritura mes ta bisa of con ah, e, es eigenlijk e programa ki yama Salba loke ta perdi. Sí, nos e tópiko di awe ta e hospital spiritual, e hospital spiritual. Nos ponemos en kata me ku es e un hospital spiritual paso ora bo drenta kinan, des paso bo ta malo, bo ta bin pa drecha. Anda kita kita de chabu, dus e kuminda, dus por ta wòrdu labá, purifiká ku e awa. Ke ta e awa? E awa ta e Palabra. Pues e Palabra, laga nos bai den e buki di Efesionan sinku, versíkulo binti seis. E Palabra, e Palabra ta hasi bo limpi. Nò e awa ku bo ta baña kuné, pasobra bo baña ku e awa ei, pero e awa ei ta laba kurpa físikamente, no e kurpa spiritual. Pues no e spiritu. Palabra spiritu. Esaki te buki di Efesionan sinku versikulo binti i seis. Pa e santifiké despues di a purifiké pa medio di e labamentu di awa ku e palabra. Si, dus ku e palabra. Ke palabra ku ta wòrdu labá limpi limpi? Ki ta e palabra?

Si nan no ta papia conforme e palabra aki, ta pasobra nan no tin luz den nan. Pues, esei bo tin haci. Pues, bai na Salmo diecinueve versículo siete. So, si bo ta usa, bo ta papia segun e palabranan aki, bo no tin luz den bo. Ke luz ta? E mandamentonan. Pues. Sa ke ta e buki di Salmo diecinueve, Versículo shete, E lei di Señor ta perfecto, e ta restorá alma, e testimonio di Señor ta fiel, e ta haci hende simpel bira sabí. Lesa otro be, a pila. Esaki ta e buki di Salmo diesnuebe, versículo shete. E lei di Señor ta perfecto. E lei, e lei, statuto i ordenansanan ku el a duna nos, e ta perfecto. Pakiko? Pakiko e ta perfecto? E ta restorá alma. Des e ta restorá bo alma. Des spiritualmente e ta restorá bo. Des ta p'esei e ta perfecto. Des e ta labá bo di paden bai pafó. Pues uh, ah, no kwenti bai kwe awa, ku habon, bai baña lau pulpa of, manera ta batisa uh, ah, awendia, den tur e supuestamente inglés na. Na ta batisa awa, pero un deseo, un deseo, un sempre te batisa. Tem agora batizar que palavra. Sim, vai? É testemunho de senhora fiel. E ta hasi hende simpel bira sabí. Pues, dor ku bo no sa nada, dor ku bo ta sin konosementu i komprendementu, e ta hasi bo ku bo ta, abo ku ta simpel ei, e ta hasi bo sabí. So, dor ku nan gaña nos tur e tempunan ei, awe bo ta haña sa e bèrdat, i e bèrdat aki lo hasi bo liber. Pues, es e bèrdat tambe ta e mandamentunan. Yes. E, e berdad e lo haci bo liber. Awe lo bo wordo haci liber. Pasobra mané man indica uh, Jeremia 2.22, bo no po wordo limpia ku uh, awa ku habok di befo of e bautismo ku awe. No, e no ta limpia bo. Esa que te buki di Jeremia 2, versículo 22. Maske bo laba bo mes ku soda brabu i usa hopi habon, tòg e mancha di bo inikidat ta mi dilanti, señor ta deklará. Pues, no ta importá kuantu bia bo dòpi bo mes kabes abou, kuantu bia ku bo ke ku paña blanku bistí ora bo batisá sin'ei. Ki Hesus ta bisa? Maske bo laba bo mes ku sodá brabu i usa hopi abon, tòg e mancha di bo inikidat ta mi dilanti, E mancha di bo inikidat ta mi dilanti. Señor ta deklará, No, a, a, a, ta, un talo pise? Señor Dios ta declara. Wa, Señor Dios ta declara. Dus, no ta nos palabra, Señor Dios ta declara. Dus, si bo ta bai contra coki, ta, bo ta bai contra di tur cos cu Dios ta bisa. Contra Dios mes bo ta bisa. Dus, uh, tambe, bo, ya, dus bo busa shampoo tambe, head and shoulder. Kiko ta bo busa? Kiko nan ta yuda? No, nada, nada. So,

Pasobra el a ungí mi pa prediká e evangelio na e pobernan. Pues, ki nos ta bes hasiendo? Nos ta bes ta prediká e evangelio na e pobernan. Si ke men pober di sèn, nò, laga nos wak kende e pobernan. Isaías dies kuater, trinta i dos. Aquí tem book di Isaías 14, versículo 32. Kiko anto hende lo contesta e mensajero nan di nacion ku Señor a funda Sion i ku e afliginan di su pueblo lo buska refugio den dje. Entonces e pobernan ta esnan cu ta worde afligi. Segun mi den e buki Bijbel Corriente esei ta bisa e pobernan. Ujú. Lesa den Corriente. So nan ta keda hunga ke palabra. Lo gata un Bijbel so mester. A pesar nan ta keda renoba, renoba e palabranan. Jis! Pa bo no sa e berdad. Ora bo no sa e berdad, e berdad no ta haci bo liber. Lo bon sa sa ken ta e pobernan. Esei. Esaki ta e buki di Isaías dies kuater versikulo trinta i dos, Boso a manda un delikashon yuda Kiko e ta bisa nan? Kiko e ta bisa nan? Ata e kontesta aki, Señor a funda seru di Sion. Aki pobernan di su pueblo por haña un lugá sigur pa skonde. Dòs, e pobernan di su pueblo, e pobernan di su pueblo. Bai na e Beibel Santu. Mateo 2, versículo 6. ¿Qué está su pueblo? Aquí de book de Mateo 2, versículo 6. Y abo, Bethlehem, tierra de Juda, de ningún manera ta esun de mas chikitu entre e lidernan de Juda, Pasobra for di bo lo sali un gobernante, kende lo pastoreá mi pueblo Israel. Pues, ken ta su pueblo? Israel, e ese tra. Nos a bai bek na Lucas kuater, versikulo disocho. Ya nos a haña sa, sa kuartena pida pida, pa nos sa ki tur palabra nifiká. Si no, bo no haña komprendementu di e Beibel. Esaki ta e buki di Lucas kuater, versikulo disocho. E spiritu di Señor ta riba mi, pasobra el a ungí mi pa prediká e evangelio na e pobernan. Dus el a prediká e evangelio na e israelitanan, e no ta pa tur hende, e no ta pa tur hende, e hendenan ke kere koi. Tur e evangelionan ta pa e pobernan, e israelitanan, e kanénan pèrdí, e mesun hendenan, e israelitanan. Sigui bai.

Ma esaki ta un pueblo sakiá i plumá. Des, ken a plu-, sakia nos? Des, Dios a sakia nos i a pluma nos. Ta bisa e no keda ku nada. Pakiko? Nos a, nos a desapunt'é, nos a kibra tur e mandamentunan, ta p'esei el a sakia nos i el a pluma nos. Sigi bai. Nan tur ta atrapá den kueba. Des, den kueba nos ta atrapá. Kiko mas? Òf skondí den prizòn. Na una. Òf skondí den prizòn. Dus kuantu di nos hendenan? Dus foi a kuarenta bai abou. Dus e nan yòngnan den pres, den prizòn nan ta. Ta p'esei, ta ken t'e prezunan? E israelitanan, nos yu, nos, nos yunan, nos rumannan. Dus ta p'esei, bai bèk Lukas kuater disocho.

El a manda mi pa proclama libertad na e prezonan. Entonces bo mester di libertad spiritual, paso ora bo bo ta liber, bo no ta liber, paso bo no a haña e berdad, e berdad cu bo no a haña ainda, te dia awe bo no a haña e berdad, of tin di nos no ke sa e berdad, nos ta prefera di keda uni ke otro nacionnan ke sa cu nos ta pertenece na nan? No, bo ta pertenece na dje i dos tribunan di Israel. Y E benishon ta pa bo. Tur kos ta pa bo, pero e bon ku e sa esei. I abo mester di libertat. Abo mester di restorashon. Sigui bai. I restorashon di bista na e siegunan. So, bo tin wowo i bo no ta mira. Bo no ta mira. Bo no ta mira nada. Bo por lese, bo por lese palabranan aki. So, ki Isaias a.

pasobra Señor a basha un spiritu di soño profundo riba boso, el a sera boso wowonan, e profetanan, i el a tapa boso kabesnan i miradónan. E miradónan, mirando, mira nada, versíkulo nuebe. Versículo nuebe, Spera i keda spera, hasi boso mes siegu i keda siegu. Nan ta bira burachi, ma no di biña, nan ta tambaliá, ma no di bibida stèrki. So nan ta den piká, den piká nan ta, den piká, dor di piká nan ta bira burachi. Pues i ta mester nan ta, nan tin wó, nan ta mira nada, nada nan abo mira. Pues tur e pikánan ta strobá abo di mira. Pues bai bèk, bai bèk Lucas kuater y dis ocho.

na e presonan i restoracion di bista na e ciegunan, pa duna libertad na esnan cu ta wordo oprimi. Tabata ken ta wordo oprimi? Un ta nos, nos ta wordo oprimi. Sigui bai. Versikulo diesnuebe. No, no, tira, tira, tira. Paso, ken ta wor oprimí? Es kon, kon obo sa si bo ta wor oprimí? Wa, wa ke Bijbel ta bisa na Proverbio bintinuebe, versikulo dos. Asina ke bo ta sa sigur ku bo ta wor oprimí. Sa ki den buki di Proverbio bintinuebe, versikulo dos. Ora cu un hustu aumenta. Pues, ora cu e hustunan aumenta. Pues, ora nos bai goberna, ki ta pasa? Ora cu e hustunan aumenta, pueblo ta regosha. Ma ora cu e malbado ta goberna, pueblo ta suspira. Hm. Pueblo ta suspirá pasobra ta wòrdu oprimí. Ta wòrdu oprimí i nan no ta liber. Bo no ta liber. Pues laga nos bai den e buki di Mateo dies siglo un. Pues pues esun den hospital ta malu i e kier bira bon. y por laga nan mira cu no por mira. Pues esey ta pasobra cu nan no sta aki nan pa duna e comandamento, duna laga nos bin bek den lijst di e ordenansanan cu nos ta bay laga. Pues pa siña bo nan bek, pa laga bo sa ken bo ta. Ora bo a yah sa ki bo ta y ora bo ta bay converti, bo ta bay converti di tur e picanan cu bo a haci. Bo ta stop di haci conai si bo ke drecha. I ora bo wou lo habri, bo wou lo habri i pa bo por mira loke bo mester a mira, pasobra awor ku bo ta siegu bo no por, bo por lesa kuantu bo ke pero bo ta baña ku bo na mente. So bo no ta siguiendo e mandamentu, no ta siguiendo e leinan. Bai na Mateo dies siguo un. Esaki ta buki di Mateo dies versikulo unu, I despues ku el a yama su diesdos disipelnan serka dje, El a duna nan outoridat riba spiritunan impuru, pa saka nan afó i pa kura tur sorto di enfermedat i tur sorto di malesa. Es wak el a bisa, Pues nos tin podé riba e spiritu malu. Esei el a duna nos podé riba spiritu malu. Bai Versíkulo sinku. Versíkulo sinku, E dies dosnan aki Hesus a manda despues ku el a duna nan instrukshon, bisando, No kohe e kaminda di e paganonan, i no drenta ningun stat di e samaritanonan. Mm. Dus camino nos bisa rabai, ta bai na e carné perdí nan. E nan bisa rabai specificamente, dus bisa rabai sigui su order, sigui su instruccionnan. Sigui bai, lesa sigio seis. Versíkulo seis, Ma mas bien bai serka e karnénan pèrdí di e kas di Israel. Pues, el a bisa spesífikamente, kla kla el a bisa, el a bisa bai na tur hende. El a bisa, ripitié otro bes. Esaki ta e buki di Mateo dies, versíkulo seis, Ma mas bien bai serka e karnénan pèrdí di e kas di Israel. Versíkulo shete, Versíkulo shete, I segun ku boso ta bai prediká, bisando, E reino di shelu ta serka. Ocho. Versíkulo ocho, Kura hende malu, lanta hende for di morto, hasi liproso bira limpi, saka demoño, por nada boso a risibí Por nada boso mester duna. Pero wara, wara, wara, si ta por nada, dikon tin diezimo anto? Dikon hen ta kobra diezimo? E ta bisa por nada bañ'é tòg? Wèl, por nada bo tin dun'é tambe, pero e nan, nan tin nada anto nan ta kobra diezimo. Des bo ke saka sènfe hende anto bo no tin e komodementu. Des e ta bisa, Bo a hañ'é por nada, dun'é por nada. Awor, pa tin un hospital, bo mester tin un edifisio i trahadó. I dòkter i profeshonalnan, bo mester esei. Lata bai na buk di Lukas dos, versiklo kuarenta i kuater. Pues bon por sin dokter, bo tin hos, bo tin e edifisio. E, otran tin e edifisio sin dokter. Kon kon bo ta? Bon tin ñuer, bo kura ñuer de. Ni duna komandementu. E, ol peligroso nan ta, wa. I te dia awe nan te. Esaki ta e buki di Lukas dos, versikulo kuarenta i kuater. nan a nan a kere ku e tabata den e grupo di biahero i nan a sigui pa un distansia di un dia di biahe i nan a kuminsá busk'é entre nan fam famianan i konosínan. Sigui bai. Versikulo kuarenta i sinku, I e i ora nan no ahié, nan a bolbe Jerusalèm pa busk'é. I a sosodé ku despues di tres dia nan a ahié den tèmpel, sintá meimei di e siñadónan, ta skucha nan i ta hasi nan pregunta. Dus el a sigui e ta einan sinta meimei di siñadonan, eigenlijk ekspertonan, dòkternan, einan e ta sinta. So bo lesa den ingles e ta bisa dòkter, dòkter den lei, siñadonan den lei. Dus esei el a einan e ta ta, einan Hesus a ta. La nos bai den buki di Echonan sinku vèrsikulo trinta i kuater. Jesus tabata sintá meimei di dòktornan, dus ku ta esun spesialista den e leinan. Esaki den buki di Echonan sinku vèrsikulo trinta i kuater. Ma un fariseo ku yama Gemaliel, un siñadó di lei, kende henter e pueblo tabata respetá, a lanta para den e konselho i a duna òrdu pa saka e hòmbernan un ratu asina pafó. Pues, Gamaliel, Gamaliel, esun ku yama Gamaliel ta un siñadó di lei, un dòkter di lei ta ta, un speshalista. Sinta ken ku tatata tabata bon studiá den e leinan. Nos kalab'é tabata un dòkter den e lei, anto kiko ta hasi nos kualifiká pa ta un dòkter? Laga nos wak esei. Kon bo kon bo kualifiká bo mes komo un dòkter? Laga nos wak un Timoteo tres, versíkulo dos. Ke e dòkter mester por hasi? Ki ta tur e kualifikashonnan ku mester tin? Esaki ta e buki di un Timoteo tres versíkulo dos. Un bon ansiano anto mester ta sin reproche. No, un ansiano anto. Esaki ta e buki di un Timoteo tres versíkulo dos. Un ansiano anto mester ta sin reproche. Sin reproche, ke mena kuenti bo a bai a echo un baina ku un hende muhé den iglesia anto esei bo ta pastor ainda? Kuenti bai? Entonces of bo a kòrta rea of bo a hasi tantu kos, bo mester sin reproche, bo mester nada, bo nòmber mester ta tachá. Sigi bai. Esposo di un esposa. Un esposa. No cuenta bo gusta muhe o stima muhe, bo ke busca muhe di un diferente manera bai como lo bisa bo ta gana nan yen cos cu abo tin cos pa duna nan. A believe kico di a ofrecial? Sí, vacilá y corta orea. Sí, primintinan que bo tin un don, bo tin un don special que bo mes que duna nan. Den priva. Un tin yun camino que esa para sleepy de otra vez. Esa que de buki di 1 Timoteo 3 versiculo 2. Un anciano anto mester ta sin reproche, esposo di un esposa

Ku kapasidat pa siña hende. Awor, si bo no tin e, si bo no ta, si bo no tin e komponementu, komo ta si siña hende? Nan mas wak kon, kon, si bo ta, kon, si bo tin sabiduria, kon bo, kon bo simen, kon bo siña hende? Si bo no tin'é, bo no por siña yu hende nada. Salmo shen, wanta esaki, Salmo shen, Jesu, versiklo dies. Sa keda book di Salmo shenti dies sum versikulo dies. E temor di Señor ta e prinsipio di sabiduria. Tur hende ku kumpli ku su mandamentunan tin bon komprendimientu. Su alabansa ta permanece, su alabansa ta permanece pa semper. Pues, bo tin sabidria ku mandamentu, bo mester warda e mandamentunan. Mas kla ke oki bo por ta, òf ta ke bon ke sigui e mandamentunan. Ke kos ta masha fásil mes p'esun,

Tres bek? Ehm, Of dos? tres. Esaki ta e buki di un Timoteo tres versikulo tres, No bisiña na biña. No bisiá, no bisiá na biña. Pues, no kwenti bebe burachi. No, no bisiá na biña, no violento, sino amabel, Mhm. no plaitadó, Liber di amor pa placa. Ripitié biblia atrobe. Esaki ta e buki di un Timoteo tres. No no liber di kiko? Liber di kiko? Liber di amor pa placa. Ah pero cada biaha ta tene diezimo kiko? Diezimo ken ta kere ku ken no ta kere ku tin mester paga diezimo? Pues koi ta amor pa placa. Nan ta bisa ki nan, No, mester di kamor pa plaka, pero tok nan lo hasié. Sigui bai. E mester ta un hende ku ta manehá su mes kas bon, ku ta tene su yunan bou di kòntròl ku tur dignidat. Dus, bo mester por manehá bo kas bon. Ke men, si ke men, bo kasá, bo ta pastora. Nan bo sa Aba ta pastora, bo kasó ta pastora. E koi nan bo ta, y ora bo ta maneha bo cas, e tol. Bo casa ta siña hende homber con nan tin cu sigui ley, of con ki nan tin haci den iglesia. Bo casa tin maki siña ñu hende, tin maki siña e yunan so. Pues hende muhe ke yunan, nada mas. Miri siña ñu otro homber. Pues y ora bo tin ñu comandamento y niun sabiduria, sigui bay. Versículo sinku, Ma si un hende no sa di manehá su mes kas bon, e lo por kuida e iglesia di Dios? Kon e lo por kuida e iglesia di Dios? Kon e lo por kuida e iglesia di Dios? Komo bo sier si bo mira manehá bo mes kas? Pues, bo ta kere Dios ta bai laga bo maneha algu? E no laga bo lo hasi nada, nea den nada. Sigui bai, seis, te seis. Versikulo seis, No un resien kombertí, pa e no bira orguyoso i kai den e mesun kondenashon ku Diabel a kai aden. Ujú. Dus mo mester cuenta y recién convertí, no. Mo mester haci trabajo nan. Dus eh, recién convertí, oro que algo pasa, hey, de busca camino y corre bij mes hora. So, ah, wo zien por mas. Cosa pa ser, no. Así no cosa bij. No, mo mester ah, fiel y pone turbo confianza den Señor Dios. Dus eh, mester pone turbo confianza den Jesús. Sin Jesús, bro, ta llega ne tata.

E ora ei lo mi duna boso guardadónan di karné segun mi kurason. Kendenan lo alimentá boso ku konosementu i komprendimientu. Pues, wak ta bisa? Lesa e trobe, ki lo pasa? Esaki ta e buki di Jeremia tres, versíkulo diesinku. E ora ei lo mi duna boso wardadónan di karné, segun mi kurason, kendenan lo alimentá boso ku komprendimientu i ku.

E temor di Señor ta e principio di sabiduria. Tur hende cu cumpli cu su manamentu tin bon comprendimento. Su alabansa ta permanece pa semper. Entonces, nos bai den boek di Isaías uno, versiculo kuater. Pues nos ta hopi malu en general y nos no kier drecha. Nos tin ta prefera pa keda den pica. Dus paso e pica ei ta dushi. Nan ta prefera di keda den. No? Dus uh, sin sa ken nan ta. Si bo no sa ken bo ta, no? Kon, kon bo keda, bo ta keda den e pica ei ke sa ei, laga, laga ko bai si na numa. Bon ke drecha, bon sa me ken, ken bo ta, no? Esi oracion, nos tata ku den e shel, un nom se santifica, dus bon ta komande e koi. Dok mo sa ken bo ta, bon bo komande e, e oracion ei. Lesa bai Isaias 1 4. Trek de buki di Isaias 1 versikulo 4. O nashon pekaminoso, pueblo kargá ku inikidat, desendientenan di malbadonan, yunan ku ta komportá nan mes na un manera korupto, nan a bandoná Señor. Nan a disperesiá esun santu di Israel, nan a bira lomba p'e. Pues tur esnan ku a wak i despues mira, nan ta stima sèn, stima tur e kos di deport i hasi tur e otro kosnan nan diosnan, hasi muhénan diosnan, pues hasi tur otro kos. nan diosnan. Pues a gaña. Pues a tur tur kos bo imaginá bo mes. A tur e kos nan ta hasi nan diosnan bira lon bo dios. Pues kani mi pa mi kani bo. Tur kos pasá boi mesa. Sèk pasá boi mesa. Droga, bebe, burachi, prostituí. Pues ora bo ta frei otro tambe ta prostituí bo ta bisa prostituí bo mes. Pues no ta kuenti frei ku e aba. No, dios no konsekuensha. Ora bo ta manda bo yu bai sali ku ken ku ta des no a ta prostitui bo ta prostitui bo yu. Des bon sa men bo yu ta. Done telefon, Facebook, asi di las un otro kos. Sigui bai. Bersikulo sinku, Pakiko mester sigui batí bo? Pakiko bo ta sigui rebeldiá? Di henter e kabes ta malu. I henter e kurason ta desmayá. Henter e kabes ta malu. I henter e kurason ta desmayá. Ta sa sigui bai. Versíkulo seis, For di planti pia te na kabes, no tin nada bon den dje. Repit'é dor awe. For di planti pia te na kabes, no tin nada bon den dje, sino solamente. mente herida, cual i yaga habrí cu no a wordo primí, ni mará cu verband, ni suavisá cu zeta. Pues, asina bo ta cana rond, cu yen golpi, peshi, cu yen puls bo ta cana rond, con nan cu no a wordo ni primí pa saca tur e shushinan. Pues, of Abreu ta bisa ki nan, For i plant di pia, te na cabes, putrí, putrí! tur na pika. Pero nan ta keda keda nan ta gusta e pika ey nan stima e koi pero nan nan no sa kiko ta para wara nan. Eclesiastes ocho diesdos Eclesiastes ocho diesdos Nan ker sa cu nan por sigui asina. Esaki ta e buki di Eclesiastes ocho, versíkulo diesdos. Diesun, diesun promé. Mas, versíkulo diesun, Pasobra sentensia kontra un echo di maldad dat no ta wòrdu ekekutá lye son di e yunan di hende den nan ta kompletamente dispuesto pa hasi maldat. Mi ta lese, mi ta lese. Versíkulo diesdos. Ora un rato, ora un rato. Mas te un pegadó hasi maldat, shembra. Uhm. Bo bo ente na ta bai bin. Dele esei. E ta bisa, Pasobra sentensia kontra un echo di maldat no ta wòrdu ehekutá lihé, p'esei kurason di e yunan di hende den nan ta kompletamente dispuesto pa hasi maldat. Malu so nan ke hasi, pasobra un di pago p'e no ta wòrdu pagá p'e lihé, esta p'esei nan ta sigui hasié, sigui hasié, stima e piká ei. Sa desa versíkulo diesdos. Nos dos ta bisa maske un pekadó hasi maldat shen biaha i e prolongá su bida, tòg mi sa ku lo bai bon ku esnan ku ta teme Dios, ku tin temor su dilanti. ma lo no bai bon ku e hòmber malbado i e lo no hasi su dianan largu manera sombra, pasobra e no tin temor pa Dios. E no tin temor pa Dios. Dus, bo ta sigui hasi malu, kier sa Dios ta wak bo? Dios ta wak bo. Dios ta mira bo. Sa, dus, laus bai den e buki di. Lamentacion dos, Lamentacion dos verso diestres. Nos vaca Lamentacion dos diestres. So, fe cabes, fe, fe, uh, fe pia, te cabes, malu so. Siete que da así, malu so.

Hmm. Mi meta lese, mi meta lese. Lamentacion 2, verso 3. Con lo mi sperta bo? Cu kico lo mi compara bo, o yu muher di Jerusalem? Cu kico lo mi compara, compara bo, ora mi consola bo, o yu muher birgen di Sion? Pasobra bo ruina ta mes grandi cu laman, Ken por kura bo? Des asina grandi. Des e pekanan ku bo ta hasi. Des Israel. Des e supuestamente arubiano, yo kusaba boneiano, haitiano, dominikano. Des tur esnan pa tine kual skina den e mundu. Tur esnan ku ta sigui peka. Bo ta sigui peka pero ey tin kos por ta warda ta warda bo. Pasobra bo no sa ken bo ta i bo no ke bo no ke bin bek na lei statuto e ordenansa ku bo a haña. Foi prinsipio, foi inishi baña nan. Versikulo dies kuater e ta bisa, Bo profetanan a mira vishonnan falsu i bashí pa bo, i nan no a eksponé bo inikidat pa trese esnan di bo ku ta den koutiverio bèk. Ma nan a mira profesianan falsu i engañoso pa bo. Asei e supuestamente pastornan e ta hasi ku bo awendia. Gañá bo so. Esta pesei bo a wòrdu engañá i te dia awe bo ta engañá. Pero manera mi bisa, a yega un dia pa bo lanta for e soño, pa bo bin sigui e bèrdat, pa bo sali for di e inikidat ku bo ta hasi i bin bèk di lei di ordenansanan ku ta pertenenan abo. Pues nos lo sigui um, prueba di e um, doktornan ku ku ta bai seka dje awe. No tin solushon. Job djes tres siglo kuater. Saki di buki di Job djes tres versikulo kuater. Pa mi enemigu no bisa Mi a vensé, pa mi adversarionan no regoshá ora mi kai. Bon Job dies tres sico cuater. Job dies tres sico cuater. Enta bisa, ma boso ta tapa e bèrdat ku boso mentiranan. Boso tur ta dòkternan ku no bal nada. Asina e Beibel ta bisa. Lese, lese pa mi. Taki ta e buki di Jòb, djes tres, versíkulo kuater, Ma boso ta tapa e bèrdat ku boso mentiranan. Boso tur ta dokter nan ku no bal nada. No bal nada des bo ta yama bo mes pastor pero bo no ta pastor. Bo no ta kuida niun kané. Mata so bo ta besta mata kané. Yes. Las bai de e buki di Sirach treinta i ocho versiklo di sinku. Pues awor nos tin ku identifiká e problema. Pues la nos wak ke problema ta. Sirach treinta i ocho versiklo di sinku.

Mara e hende ku ta peka kontra su Kreador por kai den man di dòkter. Des ora bo sigui peka peka asin ei, bo ta bai kai den man di dòkter. Des bo mes ta hasié ku bo mes, bo mes ta sigui tèst. Muestra bo ta kere bo ta bo por bringa ku Papa Dios. Des e ta hasi nos malu. Des si kada bia nos ta kada bia ta kada bia bai mas leu Mas leu, mas leu. Deus kier sa e ta tende of mira, e ta mira tur kou bo ta hasi. I ta pesei tambe e lo paga bo pa e konan ku bo ta hasi. Des un ehèmpel, Deuteronomio binti ocho, versíkulo sesenta i un. Wak e ta bisa kinan? Loke den buki di Deuteronomio binti ocho, versíkulo sesenta i uno. Tambe tur malesa i tur plaga ku no ta para skirbí den e buki di e lei akí, Señor lo trese riba bo te ora bo keda destruí. Pues, e no ta, e malesanan e no ta para den Beibel. Wak tur e konan ku ta para akinan. Pues, tin hopi kos ku a pasa ku nos, so nos, kada bia nos ta keda a buska ke bringa ku Dios. Entonces, ke ta hasi ora ei? E ta manda tur e malesnan riba nos ku no ta pará den Beibel. Entonces, tin hende ta kome di mas, tin hende ta bebe di mas, usa droga, forniká, des manera es tur e kosnan ei. Anto ta p'esei, ke bo tin hasi? Bo tin bai buska dòkter ei ora ei? Ta bisa tur hende, ta bisa mayoria di nos esterinan ku ta hasi malu. Nos ta hasi malu i nos taña nos den e situashon ei. Pakiko? Pasobra nos no ke tende, nos no ke bin bek na e lei, statutonan i ordenansanan ku Dios a duna nos. Bai na buki di Proverbio binti ocho, versiklo diestres. Nos no ke stòp di hasi malu. Y ora bo bini na e hospital spiritual, eynan bo por drecha. Pasobra eynan, e dokternan a wisa bo, ey, esaki ta bo problema, esaki ta e males ku bo tin. Ata e kura aki, ata esaki mi ta duna bo pa bo bira bon. Pero no, bo ta bai seka e profetanan falsonan ku no por yuda bo ku nada. Proverbio. Book di Proverbio, binti ocho versíkulo dies tres. Esun ku esun ku skonde su pikánan lo no prosperá, ma esun ku konfesá i laga nan lo haña miserikòrdia. O bo ke miserikòrdia, pero bo ke laga nan i konfesá nan, ni laga nan. Entonces, bo tin ku bin na e iglesia des e no, sorry, bo tin bin na hospital spiritual pa bo drecha toch? Aki nan so bo por drecha. Otro cara, e otro nan bo no por drecha no, bo no por drecha. Está me sei, repite otro vez. Sa ki den buki di Proverbio 28 versikulo dies tres, Esun ku skonde su pikánan lo no prosperá, Ma esun ku konfesá, konfesá i laga nan lo haña miserikòrdia. So ora bo laga nan, e yori ki ta pasa, bo ta bai sigui e mandamentunan pa bo drecha. Pero awor ki versíkulo nuebe ta bisa. Versíkulo nuebe, Esun ku hasi su mes surdu pa no skucha lei, asta su orashon ta un abominashon. Ora bo ta kere bo ta hasi orashon, lugá ta abominashon bo ta hasi. Pasobra bo no ke sigui lei, bo no ke drecha. Anto e remedi pa bo ta sigui e lei, e estatutonan, e ordenansanan ku ta pertense na abo, pero bo no ke drecha. Dus, si bo sigui tapa bo piká, lo bo no pres próspera. Dus, ki lo wòrdu preskribí na bo? Laga nos bai den buki di Salmo, shen shete, versíkulo binti. Ora de book di Salmo shent i shete, versículo beinti. Ese drobe. I a libra nan por di nan

i a libra nan for di nan destrukshonnan. Pues, kiko e ta kura bo? El a manda su palabra, el a manda su palabra i a kura nan. E palabra por kura bo, nada mas. Kla kla e ta bisa ki nan, i a libra nan for di nan destrukshonnan. La'a nos bai den e buki di uh, Sabiduría di Salomón, di 6, siglo 12, sei nos último escritura. Kiko bo curabo di e malesa que bo tin, di e uh, problema na que bo tin. Con pa libra bo mes. Bo no pasé bo so, sino bo mes te bin congrega que bo rumán. So tun lei sei ta tambe. Esa? Esa que te buki di sabiduría di Sabiduria di Salomon diesseis versíkulo diesdos, Pasobra no ta ningun yerba ni ningun ferbant a kura nan, pero ta bo palabra, Señor, ku ta kura tur kos. Tin piti e troba, so e un un ta des tur e yerbanan ku bo tin, de sente bibu. Kua, kua ki mas tin? Yerbi yole, tur kos ku bo tin pa drecha, la munchi. Kibe, kibe, kibe bo ta bisa? Pasobra no ta ningun yerba ni ningun verband a kura nan, pero ta bo palabra, Señor, ku ta kura tur kos. Del Señor ku ta kura tur kos. Kua palabra? Isaías ocho, versíkulo binti. Esaki ta e buki di Isaías ocho versikulo binti, Bai na e lei i na e testimonio, si nan no ta papia konforme e palabra aki, ta pasobra nan no tin lus den nan. Bai na e lei i na e Repite otro vez, bai na e ley y na e. Bai na e ley y na e testimonio. Yes, bai na e ley y na e testimonio. Awor, si bo ta bisa kuenti, ey, bon hende aki bo ta keda den e testament bieu, bal ban testament nobo anto? Un Juan dos shete. Lo asi ta bisa men go, no? Saki den buki di un Juan dos versikulo shete. Simannan, no ta un mandamentu nobo mi ta skirbi boso, sino un mandamentu bieu ku boso tabata tin for di prinsipio. E mandamentu bieu ta e palabra ku boso a tende, Mas kla kua ki bo tata e mandamentu ku Moises a duna nos. Sí, dus nos a tin e lei sakrifisio ora Moises a ta ei, despues Hesus a bini pa remplasá e lei sakrifisio. Pero tur soprá lei, statutonan i ordenansanan mester sigui te dia awe. E no dispars'é, e no dispars'é, no laga yuende kaña bo. Pues nos di Israel uní den Kristu, nos ta kina balans, es dos hibran di Israel, i ku ta entre otro, eso pues wen arubiano ku sa bo neña, no haitiano, dominikano, venezolano, kolombiano, tur esnan a bai den sklabitut ku barko, espesialmente Injan a bai promé den mil kuatrocientos nobenta i dos, ora ku Kristobal Kolon a bin pa mata hòrta i destruí, i despues espesialmente negernan den mil seiscientos dieznuebe. Pues Danki pa sucia nos, sintiso cu nos, of bisa bo tin algo mas di bisa? Um, door cu bo tabata pa papia esey, um, mi quiera dis um, duna un versiculo so, pa cera cu ne. Um, Santiago 1, versiculo 22. Esaki ta buki di Santiago unu versikulo binti i dos. Ma sea kumplidónan di e palabra i no solamente tendedónan ku ta gaña nan mes. Versikulo binti i tres. Pasobra si un hende ta tendiendo di e palabra i no kumplidó, e ta manera un hende ku ta wak su kara natural den spil. E men di manera ku bo a trese dilanti, Bo ta spera ku nan ta komprondé e palabra i kumpli ku nan, pasobra ku bo tende, kere mi, nada no ta sosodé den unda ku bo bai, si bo a bai trabou, tur loke ku bo hasi riba e mundu akí, si bo no hasi nada, nada no ta sosodé. Ke men di Dios mi ta kere e ba trese tu ko kla kla dilanti. Mm. Dus eh, no thanks. Dus nos di IOS di papiamento, y nos in dos nombre di contacto, si quizás más di nos, más di nos tópico nan, dus e primer telefoon ta plus 31 684 05 0970 of plus 31 685 64 2250. Nos website ta www.israelunite.org, dus ta www.israelunite.org. Bo bai riba nos website i haña tur e tópikonan ku nos ta tres dilanti. Dus tur e preguntanan lo ta riba e website ei tambe. Dus kon pa pasá kua tribu? Tukos ta para einan? Y tambe si bo tin kake pregunta di klas bo ta pone den chat nos ta respondebo. Pues nos ta riba Facebook live y tur djarason y djadomingo nos tin klas for shitor. Bon, dus horario di Hulanda. Pues nos ta danki pa su sintonisa cu nos. Nos ta bisa Dios Altisimo den Cristo mi nomber shinabotan. Feliz anochi, feliz tardi, feliz dia y te otro klas. Shalom.